ראש השנה, עס קומט ראש השנה הבא עלינו לטובה, איז אמאל געווען ביים ספינקער רעבן רבי הערשעלע זכותו יגן עלינו, אז ראש השנה ביינאכט האט ער געזאגט אזוי די מנהג איז ביי אידן אז מען עסט דעם קאפ פון א פיש און מען זאגט שני אל הראש ואל אל הזנב. סאך צדיקים האבן זיך געפירט אז מען פלעגט ארויסנעמען די אויג פון די פיש, מען האט געזאגט אז דאס איז א רמז אויף עינא פקיחא, דער פיש קען זיך נישט פארמאכן די אויגן, און דאס ווייזט אז דער אייבערשטער האט אלעמאל אויף אונז א וואכזאם אויג, ער איז דער שומר ישראל, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבער דאס פינקע רבי האט צוגעלייגט, מען קען זאגן אזוי. אז די חדשים פון פאר ראש השנה, פאר ס'קומט די הייליגע טעג פון אלול תשרי, וואדאך תמוז און אב, און לויט ווי ס'ווערט געברענגט אין ספר יצירה, זענען די צוויי חדשים קעגן די צוויי אויגן, ווייל יעדע חודש איז קעגן א געוויסע עבר, און די צוויי חדשים זענען קעגן די צוויי אויגן, און דעמאלטס איז דא גרויסע נסיונות מיט די אויגן, און אז מ'געט זיך אכט מיט די אויגן האט מען מיט וואס צוצוגיין ראש השנה, און מ'וויל מעורר זיין מיט דעם וואס מ'נעמט ארויס די אויג פון די פיש און מ'עסט עס, אז דער אייבערשטער זאל העלפן אידישע קינדער אין זכות פון דעם וואס מען היט זיך די אויגן, און ער האט געטייטשט מיט דעם וואס מען זאגט אם כבנים ואם כעבדים, אם כבנים רחמיני כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עיניני לכו תליאס עד שתחניני. ס'טייטש אזוי, א איד וואס זיצט און לערנט תורה, א גאנצן טאג, ער איז כבלים. אבער א איד וואס דארף ארויסגיין על המחיה ועל הכלכלה, טראכט דאך ביי זיך, ער איז ביי זיך צעבראכן, ער טראכט, ער איז לכאורה נישט אין די מדריגה פון בנים, ער איז נאר כעבדים. אבער, די עבדים האבן א גרויסע מעלה מער נאך ווי די בנים, ווייל די בנים דרייען זיך א גאנצן טאג אין בית מדרש, דארפן זיי דען האבן שמירת עיניים? אבער דער וואס דרייען זיך אויף די גאסן על המחיה ועל הכלכלה, און מען האט פארשידענע כלים, קומט דאך אויס מען דארף יא נוצן די אויגן, היות מען האט גרויסע נסיונות אויף שמירת עיניים, און דאס זאגט מען פארן אייבערשטן, אם כי עבדים עובד זעמער טאקע אזוי ווי עבדים, אבער עינינו ילכו תליות, קוק אויף אונזערע אויגן ווי אזוי אונז האמיר זיך אכט געגעבן, און אין דעם זכות אכשתחונני, וסוי צו כעור משפטינו אוים קדוש. גיבער ווינטש פאר אלע אונזער צענדליגער טויזענטער צוהערער, חשובע רעדנערס, ספאנסערס, און פאר גאנץ כלל ישראל, א כסובה וחסימה טובה און א גוט געבענטשט יאר, בזכות פון אונזער שמירת עיניים. און אחרון אחרון חביב ווילן מיר זיך באדאנקן פאר די גיבער ליעדערשיפ טיעם, וואס לייגט אריין איבערמידליכע כוחות צוצושטעלן די שענסטע און די בעסטע עפיסאודס פאר גאנץ כלל ישראל.